Wetin pikin fit enjoy and wetin pikin fit do and we go discuss dis tin under di Child Right Act of two thousand and three. Now, I know sey so many pipu no know sey pikin get responsibilities. Small pikin get responsibility. Di same way small pikin get right, dat small pikin too get responsibility. Before we go on, some pipu go dey ask sey okay who be pikin, who be pikin, who be pikin, who be pikin? Section two hundred and seventy seven of de Child Right Act talk sey pikin na person wey dey wey dey under de age of eighteen 18 so if you never reach 18 years the law talk say e be small pikin now that same law for section one come talk say for anything wey concern pikin anything wey get to do with pikin any decision wey you wan make wey concern pikin anything wey you wan talk wey concern pikin say wetin go good for that pikin na wetin you go put for front na wetin oyibo people dey call consider na wetin oyibo wey people dey call consideration you go put wetin go good for that pikin first for front na wetin law talk now small pikin dey enjoy all the rights wey dey for chapter four of the nineteen ninety nine constitution as amended small pikin dey enjoy all this right small pikin get right to life small pikin get right to dignity of human person this one come mean say Make you no torture small pikin, make you no treat small pikin like sey no be human being, make you no force small pikin to do work for you wey dat small pikin no suppose do, e neva reach to do. Small pikin get right to personal liberty, small pikin get right to fair hearing, small pikin get right to private and family life. So many pipu no dey respect di di di life of children. Small pikin, dem no dey respect dia privacy. Di law tok sey small pikin get right to privacy, but dis dia right to privacy, na you wey be dia mother, wey be dia father, wey be dia guardian, na you suppose supervise dis dia right to privacy so dat dem no go use am go dey do wetin dem no suppose do or make dem for no enter trouble. Small pikin get right to freedom of movement. But dis same right too, na you wey be di parent, wey be di guardian, na you go ensure say im no waka go where im no suppose waka. Small pikin get right to freedom of association, im get right to associate wit pipu, especially pipu of his class, pipu wey dey di same age grade wit am. Small pikin get right to associate wit dem. Small pikin get right to own property small pikin get right sey na dis pikin get dis property small pikin get right against discrimination small pikin dey enjoy the right to freedom of freedom from discrimination wetin dis one come mean be sey no discriminate against small pikin because sey him be small pikin or because sey him be man or sey him be woman or because sey Im colour, im too fair, im too yellow or im be albino or because sey how dem take sake of sey how dem take born am, law sey make you no do dat one. Small pikin get right to freedom of conscience, thought and religion. Dis one mean sey for any matter wey dey on ground, small pikin sef get right to talk im own, how im feel sey de matter be or how de matter suppose be. Small pikin get dat right. Small pikin get right to say, I no wan follow you go church, I no wan follow you go mosque, I no wan follow you go shrine. Small pikin get right to say im no even wan follow any religion, say im wan be, im no wan believe in God, dis thing wey oyinbo dey call atheist, na small pikin right. For some mothers or fathers or some parents or guardians wey dey force dia pikin to follow dem go dia place of worship just know sey you dey carry dis pikin fundamental human right dey play you no suppose force your pikin to follow you go church, go mosque or go shrine go pour libation, you no suppose do dat one because di pikin get dat right to decide weda im go follow you or not. Wetin you fit do na to try to tok your pikin sey tell am how your religion take dey good, how e take dey sweet, tok to am to make am follow you but no force am. If you force am, e dey infringe on dat pikin right, e dey carry im right dey play. Small pikin get right to a name. Wen you born pikin, na di right of dat pikin for you to name dat pikin. Law no tok di kain name wey you fit give your pikin. Law only say make you give your pikin name. You fit give am yellow, you fit name am green, you fit name am congratulations, you fit name am uh, big fowl you fit name am america you fit name am nigeria you fit give am any name law say you must give that child a name na wetin law talk small pikin get right to education small pikin get right to education For madam Chidimma wey go go person village carry person pikin keep the pikin for house, the pikin no dey go school I wan tell you say na offense you dey commit like that because you dey infringe on the right of that pikin you dey infringe on the right of that pikin to go school every small pikin get right to go school every small pikin get right to free medical care free medical care, medical services na di right of every pikin, every small pikin na dia right be dat. Small pikin no be small, pikin wey dey inside belle wey dem neva born get right, you know dat one? Okay make I tell una di rite. Pikin wey dey inside belle wey dem never born, anything wey you do to harm dat pikin as dat pikin dey inside belle, wen dem born am out im get every rite to sue you for dat thing wey you do wen im dey inside belle wey affect am. For example now Some of dis nurses dem wey no know dia work, wey go carry injection wey dem no suppose give pregnant woman give di pregnant woman, if dat injection kon make dat boy blind or kon make di boy kon get no kon get leg or kon make di boy you know get small koma for body, dat pikin, dat small pikin. Wen dem born am, im know say im find out say dem tell am say na injection wey dem give you keep you like dis. You get right to sue dat nurse. Na your right. Na your right to sue dat nurse for wetin im do you wen you dey inside belle. Thank you.